Ab'ekitongore ekirikukora aha by'amagara ekya Good Hope Dental African Mission bakwatanise n'aba Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences Murago baheereize abantu obuheereza bwa busha bw'eby'amagara aha igwariro erya Butare Health Center ya Kashatu okwenda kukyendeeza omubare gw'abarwaire abaine endwara zitari zimwe na zimwe aha mibiri yaabo. Butare Health Centre ya Kashatu neeshangwa omu igomborero rya Ntungamo omu ishoza erya Ruhama omu disiturikiti eya Ntungamo kandi obuheereza obu bumazire ebiro bibiri ahu batandikire aha izooba ry'Orwakataano bakamara aha izooba erya Nyomwebazo ery'Orwamukaaga. Nitukira kuba twineho purojekiti nyingi ahari Medical Outreach nk'egi ei tugizire. Aba babaire bagyendereire okuha obujanjabi bwa busha aha bantu boona kandi aha hahikiirire aha bantu nyamwingi okuronda obuheereza obu. Obuheereza obu bahaire abarwaire habaire harimu okukyebera, okujanjaba n'okuha emibazi ya busha aha ndwara z'amagufa, ez'amaisho, enyindo, amaino n'endwara z'aha maraka n'ezindi nyamwingi. Nyowe niziire mu department ya ba nutrition, abakugu. Baabasa abeegesa mu by'endiisa, eby'endiisa yaitu, ebyokurya ebi turikwetaaga aha mubiri gwaitu. Nkaitwe abantu turikwetaaga ebyokurya biri bisatu muno ebikusingayo. Ebyokurya, ekiraasi emwe ebyokurya ebituheereza amaani ebi beeta carbohydrates. Ebyo nibyo ebyokurya beitu ebi tukozesa buri kiro mbwenu hariho akahunga, emiceeri, emihogo, ebitakuri. Okurugiirira aha bashaho ababaire nibakora aha barwaire, nibagira ngu abantu abaingi abu babwaineho babaire baine ekizibu ky'okushaasha omugongo ekirikureetwa emirimo ei barikukora, enshutama ei barikushutamamu nangwa n'ebyama ei barikubyamamu kandi ezindi ndwara habaire harimu omushwija, amaino, orukororo n'akakooko ka siriimu ngu kwonka ezi zibaire zitakanyire omu bantu abu bakyebeire. Kwonka omu izooba butareehere Centre 3, Neekira kuba neefuna abarwaire igana nainga obundi nshanju nainga obundi sometimes barengamu nka yaaba eri Monday oshange abantu baijaho baingi baahika n'omuri igana makumi abiri kwonka obwire obwingi nituba twine abantu igana, nshanju, kinaana aho aho. Ahu naashutamira aha naareebire abarwaire abarikuhika omuri igana Kwonka boona abu naareeba waagyendera aha ky'emyaka boona nibaataka emigongo kuruga aha myaka ashatu kugaruka ahaiguru. Twashanga nti okureeba kwangye ekizibu endwara y'omugongo kibaire kizibu munonga omu myanya egi. Baingi nibagamba ngu nibakora munonga. Abaingi bagamba tusha kandi nabwo nshanga nti abaingi abakushasha emigongo abo abaingi tihaine atungire accident tihaine agwire tikikumanyisa nti endwara ezo zo niziretwa ebintu ebiri common ebi abantu bakukora kubi abamwe nibashutama kubi abandi nibarara kubi Abandi oshanga kirungi kibaho batakukimanya. Endwara ezindi nka orukoorro omu mushwiza, twatunga keesezi nkye n'abantu abantu ikumi abu naasindika kukyebeza siriimu, naatungamu omwe, ondiijo yaija agira eki? Agiine. Orukooro na na senyiga tiziri komwe n'aha. Abias niwe aheereza omwe aha bashaho ahabwire abantu okuguma nibanywa amaizi gateekire okwenda kwerinda endwara ezaakubaasa kuteganisa amagara gaabo. So abantu ba kunuuya beyongyereyo kuguma nibanywa amaizi gateekire kandi n'okwerinda endwara nk'ezi za buriijo. Charity Asingwire ori in charge w'eirwariro rya Butare Health Centre ya Kashatu asiimire mukuru we eby'amagara ahabwa disiturikiti eya Ntungamo n'abareetsire obuheereza obu aha eirwariro eri hamwe n'abashaho abakoreise obucweka eihembe okuha abantu obujanjabi burungi. Ka ntware n'omugisha ogu kusiima abashaho baitu abo abarugire Murago Western Health Students Association, Ngyengyeire n'okusiima abakama baitu okwa disiturikiti, I remember ku hakuruga okwa kashatu nabona ebaruha erikuruga owa DHO's office arikungambira ngu nyetebekanise kwakiira abantu abo, nkabutareho sentafiri nitukitwaramu nk'ekintu ky'amaani kandi nitusiima for that support because you can imagine of all the facilities nitunga mu disiturikiti.